Salam watandaşlar Türkmen voice kanalyna hoş geldiňiz şu günki biziň efirimiz gaty wajyp bolar şoň üçin soňuna çenli diňlemegiňizi haýyş edýän Watandaşlar bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň diktaturasy öz mülküni saklamak üçin birnäçe mehanizmler ulanyp gelýär Berdimuhamedowyň üçünji nasiýasyny üçünji pokoleniýasyny döretmek üçin hem birnäçe işler alyp barýarlar meselem Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Serdar Berdimuhamedow ikinji indi häzir Kerimguly Berdimuhamedowy taýýarlamagyň ugruna geçen ýaly görünýär, sebäbi bir hepde mundan öň çykan täzelige üns berseňiz, Türkmenýusda Kerimguly Berdimuhamedow, Serdar Berdimuhamedowyň ogly eýýäm Angliýada syýasat tarapdan we daşary işler ylymlary tarapyndan bakalawr derejesini alypdyr diýýär. Ýöne şu uniwersitetiň mugallymlaryny so-opros edende, şu onýa okuwçy biz görmedik diýýär. Oçny, zaoçny, belkem zaoçnam okandyr, bellisi ýok. Oçny okana meňzäýen ýok. Ýöne şoka getiriji zat, şonuň bir ýyllyk bahasy watandaşlar ýigrimi bäş müň dollar ekeni. Şu okuwynyň, Kerimguly Berdimuhamedowyň okuwynyň bir ýyllyk bahasy ýigrimi bäş müň dollar ekeni. Men size ýatladyň, siziň alýan aýlygyňyz Türkmenistanyň içinde biziň raýatlarymyzyň alýan aýlygy bäş-alty million w srednýem. Indi bäş-alty million gara bazarda elli-altmyş dollar bolýar. Bir ýylda siziň alýan aýlygyňyz bir müň dollara-da ýeten ýok, ýöne Kerimguly Berdimuhamedowyň ogly ýigrimi bäş, Serdar Berdimuhamedowyň ogly Kerimguly Berdimuhamedow ýigrimi bäş müň dollar berip okap bilýän ekeni. No ne об этом. Şu günki wideomyz bu zat barada däldir watandaşlar. Prosto men informasiýa size berdim. Siz pikir edip görüň, oýlap görüň, pul nirden gelýär we kime harçlanýar? Ilata harçlanýarmy ýa öz maşgalasyna harçlanýarmy? Watandaşlar, indi Gurbanguly Berdimuhamedowyň klany ösüp, üçünji nasyýasyny döretmek üçin birnäçe mehanizmler ulanyp gelýär. Ol mehanizmleriň birem raýat aktiwistlerine garşy göreş diýilýär. Raýat aktiwistlerine garşy göreş diýmek näme? Türkmenistanyň içinde biri tankyt etýän bolsa Türkmenistanyň režimini, Özüniň üstüne basyş edip ýa maşgalasyna basyş edip agzyny ýummak. Agzy ýumalmasa türmä basmak. Daşary ýurtda kim tankyt etýän bolsa, maşgala agzalaryna basyş etmek, agzyny ýummak, basyş edip ýa basyş edip agzyny ýumup bolmasa şolaryň ekstradisiýasynyň öňüne düşmek. Şu ekstradisiýa etmek mehanizmlerini nalajywać edip şony daşary ýurtuna alnyp gaçyp Türkmenistana getirip türmä basmak. Ana şul. Indi şu mehanizmleri öňe sürýärler häzir Türkmenistan režimi. Indi watandaşlar Biziň köp raýat aktiwistlerimiz Türkiýä gitdi. Türkiýede emele geldi. Köp raýat aktiwistlerimiz Türkiýede emele gelip göreşip Türkmenistan režimi režimine garşy birnäçe protestler edip, çykyş edip, ýöne şu ýerde Türkmenistan türkmen raýat aktiwistlerimiziň köpüsi Türkmenistan zaprosy boýunça ekstradisiýa edilip Türkmenistana alnyp gidildi. Indi men näme diýjek bolýan? Köp diktator ýurtlar Türkmenistan bilen dostlaşyp, elleşip, ekstradisiýa mehanizmlerini polno nalažować edip ýüz prosent işleýän derejä getirdiler watandaşlar şonuň üçin biziň aktiwistlerimiz gaty howply ýagdaýda tursiýada we rossiýada belarussiýada ýaşaýan bolsada howply ýagdaýda diktatorlar birma bir berýändir biziň aktiwistleri türkmenistanyň režimine şo diktatorlar mälikberdi allamyradowam meselem soňky ýylyň dekabr aýynda rossiýadan türkmenistana ekstradisiýa edildi zwerski ekstradisiýa edildi özem edilen metodam ýaman zwerski Türkiýeden hem birnäçe adamlar, raýat aktiwistlerimiz ekstradisiýa edildi. Men adyny atla, adyny aýdyp geçip oturman uzaldyp wideony. Bu zat barada däl bu günki temamyz. Indi biziň aktiwistlerimiz Türkmenistana gidip bilen ýoklar. Indi bular ýer tapmaly özüne, dogrumy? Ýaşamak üçin. Her kimiň haky bardyr ýaşamana, dogrumy? Azat ýurtda. Indi bular Ýewropa astaýwasdan göçüp başlady. Aktiwistlerimiziň köpüsi Türkiýeden Ýewropa gaçyp başlady. Sebäbi düşündi. Türkiýe gaçybatalga beren ýok. Türkiýäniň içinde Ýaşamak gyn. Ýaşamak gyn näme diýmek? Finans ýagdaýdan däl. Finans ýagdaýdan däl. Azatlyk ýagdaýdan. Bezopasnost ýagdaýdan. Howp bar. Alnyp gaçylyp bolýar. Türkmenistana ekstradisiýa edilip bolýar. Şonuň üçin ýaşamak opasno bolany üçin Ýewropa döwletine gaçyp gitýärler watandaşlar. Ýewropada köpüsi ýerleşip ýaşap Hudaýa şükür ýaşap gelýär häzirki döwürde. Ýöne sorag emele gelýär. Ýewropada ýaşamak biziň türkmen raýatlarymyza, türkmen aktiwistlerimize Ýewropada ýaşamak howplumy ýa howpsuzmy? Häzir Indi siz aýdarsyňyz Akmarat näme sorag berýäň ol glupy sorag Ýewropa bul ösen ýurda bul demokratiýa ýurda näme hiç adam ýok o ýerde arkaýyn ýaşaýbermeli näme etseň edibermeli diýip aýdarsyňyz dogrymy ýöne men bärden size wazražat etjek sebäbi häzir Türkmenistanyň režimi asta ýuwaşdan özüniň Köklerini Ýewropa döwletlerine uzaldyp başlady watandaşlar. Eýýäm kökleri şu ýere gidip başlady. Näme üçin? Sebäbi birnäçe proýektlere bular gol çekip, Ýewropa döwleti, hak guruwjy, hak goraýjy edaralar, OBSE, olar hemme hak bozujylara, hukuk bozujylara watandaşlar gözüni ýumup başlady. OBSE baryp her ýyl biziň watandaşlarymyz, hukuk goraýjy edaralarymyz baryp çykyş edip gelýärler. Näme çykyş edip gelýär? Peýdasy ýok. Sebäbi olar barýarlar, Pasient psihologa berýän şikaýaty ýaly OBS psiholog biziň barýan raýatlarymyzdan pasient ýaly şikaýat edip galýarlar. Boldy. Peýdasy ýok. Prosta žalba. Priýom ýaly bolýar-da, öz derdiňi dök, dana git diýen ýaly bir syýasaty bar o ýerde. Barýarlar, derdini dökýärler, dana gidýärler watandaşlar OBS-de. Sebäbi OBS-niň mehanizm protokollary Neefektiwny. Diňe rekomendasiýny harakteri bar. Näme diýmek? Ýagny siz OBS-ýa barýaňyz. Eýde OBS-ýa diýe şeýle şeýle kanun bozujylyklar bar, hak bozujylyklar bar diýe. Hukugymyz ýok diýe Türkmenistanda. Şeýle şeýle aktiwistler gitýä, şeýle şeýle aktiwistler ekstradisiýa boldy, şeýle şeýle aktiwistler ýitirim boldy. Näme etmeli? Kömek et. Görkez diýip biziň aktiwistlerimiz haýyş etýä OBS-ýadan. OBS-ýa-da aýtýa, men diýe rekomendasiýny harakterim bar, men hiç hili Desp edip bilem ýok diýýä adam Türkmenistan hökümetine şo pristawitellerine aýtýar. Eý diýýä, ine diýýä raýatlaryňyz diýýä size şinä şikaýat etýär diýýä, haýyşdan size düzediň şolary diýýä, boldy. Şu şu şikaýatlaryny üns beriň düzediň diýýä, boldy rekomendasiýa. A biz ony aýdyp gelemiz ýokmy? Bu bütin ýutub ýaňlap gelýär, o biziň bar raýatlarymyz OBSE-den başga-da günde çykyş etýär, aýdyp gelýär. A, B, C, D şikaýat hemme şikaýatlaryny spisik edip aýdyp gelýär, şuny düzediň diýip OBSE bir ýylda ýylda bir gezek. Raýatlarymyz gündeýiz efir edip aýdyp gelýär, şuny düzediň diýip. Düzeldimi? Düzelen ýok. Ýagny OBSE-niň edýän mehanizmleri neefektiwny. Diňe rekomendasiýalar. Indi action bolmaly, deýstwe bolmaly. Deýstwe nähili? Sanksiýa. Sanksiýa berip başlamaly. Sanksiýa berip başlamasa, Türkmenistanyň hökümeti düzelmeýär. Näme üçin sanksiýa berilmejek? Sebäbi Pul gelýär. Diktator ýurtlar Ýewropa ýurtlary bilen dostlaşyp, pul berip, ýagny pul beribem primoý käş däl, bular her dürli Ýewropanyň goýýan proýektlerine, maksatnamalary bar, proýektleri bar, prožalary bar bularyň, long term project dä, dalgosroçnyý proýektleri bar, şo proýektlerine gol çekip bolýar, menem razylaşýan diýip, goldaýan diýip gol çekeni üçin, Ýewropa hukuk bozujylara, hukuk bozulýan situasiýalara hemmesine gözüni ýumup gelýär Türkmenistanyň içinde. Şonuň üçin sorag çykýar, biziň raýatlarymyz Ýewropada ýaşamana howplumy ýa howpsuzmy? Indi biz Türkmenistanyň režimini gyra süýşürsek watandaşlar bärde Türkmenistanyň režimine wapşe osnowaniýasy ýok, Türkmenistanyň režimi bilen režiminde işlemedik adamlar obyçny raýat aktiwistlerimizem eýýäm Türkmenistanyň režiminiň maskasyny geýip aýlanyp ýörä Ýewropada watandaşlar ynanarsyňyzmy? Köp biziň wagtymyz raýatlarymyz Ýewropada ýaşap, Ýewropada ösen ýurtda ýaşap, demokratiýanyň lezzetini dadyp görüp, şondan gusup gaýtaryp, demokratiýa nämeligini düşünmänden soň, bular her kim diýe, şo bir bir aktiwist, bir aktiwist bize aktiwistlerimiz bilen bizler toplanşyk edende, TikTokda gepleşende bir Türkmenistanyň raýaty gelip, Hally-şatly lakamly raýatymyz gelip, Diýä, siz diýä, Ýewropanyň territoriýasynda, ýagny Polşanyň territoriýasynda diýä, Polşanyň territoriýasynda eger Türkmenistanyň hökümetini diýä, tankytlasaňyz diýä, bir zat diýä aýsaňyz diýä Türkmenistanyň hökümetine garşy diýä, öldürderin diýä. Öldürderin diýä, ýagny öldürerin diýenok. öldürderin diýýär. Bu nämäni aňlatýar? Munuň bir topary bar. Şol topary munuň kontrolinde. Munuň topary diňe Polşada, Polşada däl ekeni, munuň da başga ýurtlarda topary bar ekeni munuň. Men görkezerin size muny häzir aýtýan sözleri boýunça. Indi öldürderin diýýär, bir topary ibererin, fas diýerin diýýär, sizi öldürer diýýär. Bir Türkmenistan hökümetini tankytlaýmaň, ýalňyşyny aýdaýmaň diýýär. Indi bir kiçijik filial döräp başlady watandaşlar. Polşanyň territoriýasynyň içinde. Biz munuň öňüni almaly watandaşlar öňüni almasak biz ýalňyşýas. Biz ýalňyşýas sebäbi biziň birnäçe aktiwistlerimiz ýaşaýa Ýewropada. Indi häzir ýadyma düşşi boýunça kimler bar ine Reýmberdi Gurbanow bar Ýewropada ýaşaýan meselem Serdar Hojanepesow ýaşaýa Ýewropada Kerim Ismaýlow aktiwist ýaşaýa Ýewropada Nurmuhammet Annaýew atly aktiwistimiz ýaşaýa Ýewropada Enejan apa aktiwistimiz ýaşaýa kän Zarina Ataýewa birnäçe jan başgalarymyz ýaşaýa şu ýerde köp aktiwistlerimiz bar indi göz öňüňize getiriň Ýewropada syýahat etmek bez wiza wiza gerek däl indi göz öňüňize getiriň şo bir aktiwistimiz syýahat edende Polşa gelip düşende Warşawada halyşy görýär şo ýaňky men görkezerin size kimligini watandaşdyr. Indi TikTok akkauntyndan görseňiz bolýar, indi TikTok akkaunty şul. Indi şol oglanymyz ya, şol oglanymyz ýanyndan geçende bir niçaýny Türkmenistan hökümeti bardy brat diýse, şo halyş öz toparyna fast diýjek-de momentalno, öldür diýjek şuny. Zenan bolsun, erkek bolsun tapawudy ýok, öldür diýjek şuny momentalno. Indi men bunuň ugruna nädip düşdüm, nädip buňa geldim, nädip bu netijä geldim, nädip men muny tapdym düşündirense watandaşlar. Nurmuhammet Anaýew atly aktiwistimiz Gollandiýada ýaşaýan, paşti Çiriz diýen bizde efirlerimiz bar. Tiktok efirde oturyp Türkmenistan hökümetiniň režim režim režiminiň ýalňyşlaryny aýdyp gelýärler. Biz derňäp gelýäs şony. Biziň käbir watandaşlarymyz gelip anonim hökmünde şikaýatyny aýtýar. Şikaýatyna bize jogap berýäs näme etmelisini, kanuna laýyklykda näme etmelisini biz aýdyp gelýäs. Indi şul bir Tiktogyň içinde bir efiriniň Içinde şol Halyş lakamly atly bir wyşybal, smatryaşşi diýjek dä, men oňa smatryaşşi, smatryaşşimiz gelýär däni aýtýar, eý diýe, wy diýe. Türkmenistan hökümetini tankytlaýsaňyz diýe, öldürderin diýe. Men ýanymda wapşe agzamaň diýe. Göz öňüňize getiriň watandaşlar. Indi men otyrtym şo wagtda, efiriň içinde däldim şo wagtda, ýöne myhman ýaly otyrtym diňläp, ýanymda adam bardy. Oda muny eşidip men durup bilmedim. Muny eşidip durup bilmän srazu girdim ben aýtdym Nuru diýdim. Maňa ýanka e, Waçogyň diýdim aýdan sözüni diýdim. Maňa gerekdir şu wideo diýdim. Men göni şikaýat ederdim bu oglan diýdim. Sebäbi birnäçe aktiwistimiz ýaşaýar, birnäçe raýatymyz ýaşaýar Ýewropada. Nedaý boşalar bu zat diýse, näme bolýar? öldürdirin diýär bu nas bezopasnost da nasionalna bezopasnost ugroza nas bezopasnosti w polşa şonuň üçin Men aýtdym şul wideo gerekdir maňa diýdim Nurmuhammet diýdim maňa ber şuny diýdim maňa gerek men şikaýat ederin hökmany suratda diýdim göni distansionny men hat ibererin diýdim soň men o ugruna düşüp başladym wideo düşürme ugruna düşüp başladym ondan soň Reýnberde atly aktiwistimiz bar şol bilen biz käbir telefonda gepleşýäs şu obydennä temalar boýunça telefonda gepleşende näme etýäň diýende men aýtdym aý şeýle Şuny ýaly TikTok efir boldy diýýär ol habarsyz ekeni Reýnberdi bilýän däl ekeni şo barada soň oý näme boldy ol bu men düşündirdim şuny ýaly zat boldy men diýdim şunuň ugruna düşdüm diýdim şikaýat etmekçi diýdim sebäbi bul oglan diýdim gaty liniýany geçdi çertany polny geçdi diýdim we kiçi mini diktatura döredip barýar Ýewropada diýdim ene şul efiri diýdim şo efirinde zyňaý zat bar soň gördi efirini aý diýdi men diýdi şikaýat etjek bolsaň diýdi dawaý diýdi men in person ýagny şo ýere baryp Özüm şu zilýany taşlap gaýdaýyn, zilýany özüm bereýin diýdi. Men şu ýere Polşa barýan diýdi. Şu Polşa baranda men zilýany taşlap gaýtýan diýdi. Ýani distansony berenden men polisiýa zilýany taşlap gaýdaýyn. Men şaýadymy taparyn zat bat diýip bir şaýadymy tapyp goluny çekip zilýany taşlap gaýt diýýän reýnberdi aktiwistimiz. Men aýdym bolýa diýdim. Ony et diýdim, men diýdim wideoň ugruna düşen diýdim. Watandaşlarymyza aýdyp bereýin kimiň kimligini diýdim, düşündiňiz. Ondan soň watandaşlar e, şeýdip biz işe başladyk. Şeýdip bir işe başladyk 2 hepde 3 hepde mundan öň soň Remberdi e, neme men neme dep aýtdym diýdi. Şo seniň beren e, nemäňi wideoňa zadyňa düşündirdim. Agymrat Rahymow atly žurnalistimiz bar, şoňa da aýtdym diýdi. Sizem bir wideo düşürip beräýiň şu barada aýdyp beräýiň zat bat diýip şoňada aýdypdyr we şo Almyrat Rahymow hem düýn goýan wideosyna üns berseňiz şoda şu derňäp geçdi şol temany ýöne meniň asyl maksadym şu temany galdyrmakçy şuny men inisiatory bolup şuny galdyryp size düşündirmegiň sebäbi watandaşlar birdir ony aýdyp geçmedi gynansakda žurnalistimiz watandaşlar biziň esasy zadymyz häzir Türkmenistanyň režimi diktaturasy Ýewropa ýöne-möne burun sokmady, watandaşlar. Ýewropa ýöne-möne burun sokan ýok. Bular asta-ýuwaşdan özüni dekoratiwnyý demokratiýa diýen syýasatyny öňe ýöredip, dekor edip, bizde hemme zat oňat diýip görkezip, Ýewropa girip, asta-ýuwaşdan biziň aktiwistlerem çöplemegiň ugruna geçjek ýaly görünýär, watandaşlar. Da bular aktiw Watandaşlar pikir etmäň bu diktaturanyň gözüniň öňünde diňe aktiwistler durýandyr diýip pikir etmäň. Ýo uly prožalar bar olaryň arasynda. Bir toda million dollarlyk prožalar bar. Ýöne şu aktiwistler şu garynja e, neme ýaly çýwyn ýaly gözüniň öňünde aňary bäri aňary aýlanyp ýörýär da düşündiňiz Watandaşlar. Şoň üçin tutmaly bolýar bular. Tutmaly bolýar. Indi Ýewropa, Ýewropa, Ýewropanyň içinde-de Türkmenistanyň abraýy bolmagy üçin şo pyşyrdap oturan, pyşyrdap şolaryň göz öňünde biz pyşyrdaýas watandaşlar. Aýdyp goýaýyn size. Indi bize ynanýanlar we Türkmenistanyň gelejekde demokratiýa döwletine öwrülmegine ynanýanlar biziň sözlerimizi pyşyrdaýaňyz diýip aýdyp bilmeýäňizler, aýtmaýaňyzlar men ony bilýän. Ýöne olaryň göz öňünde we diktaturany goldaýan raýatlarynyň göz öňünde, şo çepekçiler diýip aýdylýar, şolaryň göz öňünde biz pyşyrdaýamyşyk. Indi şu pyşyrdamagymyzy bes etmek üçin bular astaýuwaçdan tutmagyň ugruna geçmegi geçmegi mümkin eýýäm. Sebäbi bularyň hemme edýän işleri şoňa baryp otyr. Şonuň üçin men pikir etýän-de watandaşlar, şto biziň häzir aktiwistlerimiz Tursiýadan, Türkmenistandan Tursiýa, Tursiýadan Ýewropa, Ýewropadan hem Ýewropanyň iň bir asuda ýurtlaryna, Türkmenistana zawisim bolmadyk ýurtlaryna geçip ýaşamaga başlarlar diýip pikir etýän. Ýa bolmasa Kanada, Amerika ýa Ýewropanyň käbir döwletleri eýýäm YS-dan aýryljagam diýýär köpüsi. Meselem, Niderlandy, meselem, Gollandiýa. Nurmuhammet Annaýew atly aktiwistimiz ýaşaýan ýeri Astoýbaşdan diýip biz aýratyn ýaşajak diýip, zat-pat diýip bir aýryljak bolýar. Indi köp döwletleri şo ýerde bar. Türkmenistanyň režimine häli bir bolýa bolýa diýmedik ýurtlaram bar, bolýa belkem diýmezem gelejekdede. Indi şo ýere astoýbaşdan analiz edip özüniň research edip isledowaniýa edip biziň raýatlarymyz göçmä mümkin şo poýtapnada poýtapny pahyr biziň watandaşlarymyz raýatlarymyz aktiwistlerimiz göçüp gitýä şo daşlaşyp şo deýmesin biziň režim bizi alyp ýenjip ýok etmesin diýip daşlaşmak daşlaşmak ugrunda indi watandaşlar Geliň astoýbaşdan şo wideo geçeliň. Indi watandaşlar şo wideony goýmazdan öň aýdyp geçjek şo ýanky wideoda Nurmuhammedow Anaýew atly aktiwistimiz e, näme diýýär? Sen diýýär bize-de garşy gitjekmi diýýär, eý hal iş diýýär, sen bize-de garşy gitjekmi indi, sen bize garşy göreşjekmi diýýär. Indi şu sorag berýär-de. Indi şonuň bir wyskamerny berýän jogabyna garaň watandaşlar diňläň. Onda senem bize garşy gidýäňda, dogry dälmi? Bize biziň alyp barýan diýýän gürrüňlerimize. Sen kim men kimo eý siz kim men kimo özüňiz meňli deňäp ýörsüňizmi. Allajan Allajan Allajan. Eşdiňiz watandaşlar siz kim biz kim diýe siz kim men kim diýe men diýe oý diýe pub zemli diýe siz kim diýe siz hiç zat diýe göz öňüňize getiriň watandaşlar eger režimiň başynda oturanlaram däl Обычny raýat režimi goldaýan raýat şuny ýa abraşatsiýa etýän bolsa režimiň özi näle bizi görýäkä watandaşlar siz kim biz kim diýä siz wapşe hiç zat diýä göräň watandaşlar indi garaň şol efirde başga bir aktiwistimiz bir floki atly aktiwistimiz nemede tiktokda kän çykyş etýä biziň watandaşlarymyzyň hukuklaryny goramak üçin bir çykyş edip gelýän aktiwistimiz floki ady baky da şol aktiwistimiz Birnäçe hepde mundan öň bizde özüniň efirinde şu Halyş gelende gaty uwažitelno, hormat bilen gepleşdi şu Halyş bilen. Ýöne munuň Halyşyň munuň bilen gepleşiş stiline garaň watandaşlar. Bu kibir, kibir da, kibir diýilýä, wyskameriýasyna garaň watandaşlar. Halyş istersen o tema girme, o tema girme sebäbi jogap berip bilemok bu tema. Ýok ýok jogap berip bilmejek temaga girme istersen. Hökümeti bilen edýän.

Flokian pahyr men howwa diýýär, maňa ünüs berme diýýär, meni hiç kim diýýär, ünüs berme diýýär, onda paşol won diýýär, onda göz öňüňize getiriň, bul data wyskamernýy oglan watandaşlar, şto arkasynda şu prezidentiň özi duran ýalydyr, şu sosednýi komnatynda prezident ýaşap oturan ýaly, aý daway gepläber diýen ýaly görünýär watandaşlar, ondan soň munuň wyskameriýa derejesi ondanam beýe galyp, Finans tarapdan bul ýa diskriminasiýa edip başlaýy siz diýe gedaý diýe baryňam gedaý men baý diýe indi oruslaryň aýdyşy ýaly iz grýazi w knýazi diýe watandaşlar indi düşünen düşünýändir iz grýazi w knýazi diýe indi bu hapalykdan bir knýazlyga geçen ýaly diýilýä şo türkmenistanda ýaşap ýewropa gidip

Bolýam siz bilen. Halys, bu Iýmindi men sanaşyp hem ýok wallay. Iýmindi men sanaşyp hem ýok wallay. Bir ýedi metr gazdyryp satyn alaryn Halys. Ünüs berdiňizmi watandaşlar? Siz kim diýe? Sizde diýe näçe puluňyz bar? Hemmäňizi dokuz ýüzüňizi jemap alsagam, jemläp alsagam diýe? Siziň puluňyz barmy diýe? Siziň nämäňiz bar diýe? Men diýe, men baý diýe. Özem oturyş stiline-de garaň. Nakyrtanak diýen ýaly oturyp. Özi çenli puly bilen magtlanşyp zat edip bir getirse bir bäş alty adam getirendir okuwçy polşa şondan he hondan bäri bolup indi doldur ýewro ýewro gazanýandyrda şoňa siz diýe hiç kim diýe siziň puluňyz ýok siz gedaý diýe düşündiňiz watandaşlar indi bul häzire çenli bul kanuny bozan ýok häzire çenli aýtýan sözleri meritsada çemto on merits gruba gawari aýdasym gelen ýok şu sözi Siz hiç kim diýä men diýä Hallyş diýä näme Hallyş näme diýmek brend mi näme o zat men düşünem ýok Siz diýä gedaý diýä meniň pulum köpdür diýä men baýdyryn diýä ol bul diýä indi häli kanun bozan ýok ýöne bul şo ýaman işiň hemişe ýaman işden soň ýaman iş bardyr diýilýä şol bizde dinimizde-de bar eger ýaman iş edip oturanyňyzda bir oňat iş bilen şony Bes etmeseňiz domino effekt diýer şo ýaman iş hemişede ikinji iş inem üçünji dördünji bäşinji iş ondanam beter beter beter bolup gider diýer günäňiz beter bolup gider diýer şo günäňizi bir oňat iş bilen kesmeseňiz diýer ondan çuňňur gidersiňiz diýer günäň içine diýer indi bul häzir şonýaly öz aşypkasyna ünüs bermän eýýam kanuny bozýar watandaşlar garaň häzir men diýer Öldürderin diýýär. Şo ýerde bir oglany bul Polşanyň içinde öldürderin diýýär. Ýöne munuň akasda ikinji topary bar ekeni watandaşlar biz bilmändiris. Bul Arabasýogyň bunuň smatraşiniň ikinji topary bar ekeni. Bir topary Polşada. Ikinji Arabasýogyň topary nemede? Dubaýda bar ekeni. Dubaýda-da diýýär patsanlarym bar diýýär. Iberýän diýýär konkretno ommallaryn diýýär. Garaň indi diňläň muny watandaşlar. Men sanaşjak seňle puly. Gelibiljekmi Dubaýa? Bilediňe çenli men aljak seň. Äý sen-ä wara bil galkanyş kimem bolaňda Dubaýda-da oglandan bar meň. Eşitýäňmi adyny Getir. iý adyny eşitmedik oglandan bar. Agzyňa berdirik gaýtam adres bilen nomer ber maňa. Al Riggaýa gelsin. Adres ne saňa al Rigga abi men oňa Nomeryňy ber äý nomeryňy şu gün ber agşam maňa. bäşde garaşýan Starbucksda. Nomeryňy ber. Ana adres saňa bäşde garaş. Nomeryňy ber äý gorkak.

Ýok ederin diýýämi ga oýun etme meniň bilen diýýä dubaýda-da men toplap seni ýok ederin diýýä nomeriňi ber diýýä garaň ýöne munuň bu aýdyp otyran watandaşlar bu belli beter özüni balota sokup otyr ýeşo glubže näme üçin sebäbi başda bu jenaýat etmedi häzir jenaýat işine başlady eýýäm eýýäm kanuny bozdy men diýýä dubaýda seni taparyn öldürerin diýýä ondan beter näme diýýä men diýýä Semeýni seni ýok ederin diýýär. Semeýni, semeýni diýmek, maşgalaň bilen seni gyraryn diýýär. Watandaşlar, bu ýaman serýozny zat, bu muny ignor edip bolany ýok. Men seni diýýär, maşgalaň bilen gyraryn diýýär, polnusçy. Semeýni özem bir gezegem aýdany ýok, birnäçe gezek aýtýar. Ýene bir gezek diňläň şo momentini, watandaşlar. Saňa bäş daryş. Nurmyryň ýereý gorkak.

Soňam ýene bir ýaman iş bolýar, ondan soňam ýene bir ýaman iş bolýar. Hemişe-de bir ýaman işiň soňunda bir dogry zat ediň. Bir gowy zat ediň, domino effekt bolmaz ýaly. Watandaşlar, bu näme şu derejä adamy getirýär? Geliň analiz edeliň. Kibirçilik, wysokkomeriýa, ulumsyçylyk. Şu ulumsyçylygyňyz bar bolsa ýüregiňizde, Men senden beýikdirin. Men aşgabatly, sen lebaplysyň. Men aşgabatly sen daşoguzlysyň, men ak sen garasyň. Ýa-da men sagdyn, sen keselsiň, meniň pulum köp, seniň puluň azdyr. Şunuň ýaly zatlary aýtsaňyz sizde kibirlik bar, sizde wyskomeriýa bar, ulumsyçylygyňyz bar watandaşlar. Ulumsyçylygy ýok ediň sebäbi ulumsyçylyk gowy zada eltmeýär sizi, hiç haçanam gowy zada eltmeýär. Ulumsy bolmaň, özüňizden birini pes görmäň watandaşlar. Oruslaryň aýda şö, a, aýtýan sözi bar, Ne sudite po odёžke diýýär. Daşky keşbine garap sudit etmäň adamy. Adam bir gedaý geýinip biler, ýöne bank akkauntyna garasaňyz million dollary bardyr belkem. Bileňiz ýok watandaşlar. Meselem Amerikada şun ýaly bir garyp garyp ýaly geýinýär adamlar, ýöne bank akkauntyna garasaň multimillioner o adam. Şonuň üçin ne sudite po odёžke, sudit etmäň adamy wapşe. A, Pes garamaň adama, hemişe ýatdan çykarmaň siz nirden geldiňiz, siz kimdiňiz bäş ýyl mundan öň? Bäş ýyl mundan öň baý bolan bolsaňyzlaram, ondan ýene bäş ýyl mundan öňe aýlap görüň. Kimdiňiz siz? Görüň, analiz ediň we ulumsyçylygyňyzy aýryň, şu derejä barmazlyk üçin. Indi watandaşlar bul oglan, oglanjyk, arrabaçogymyz, bu arrabaçogymyz biziň şu derejä ýetenden soň, bu düşünmän ýene bir jenaýat işini etýär. Ýene bir kanuny bozýar. Bul aýtýar, Polşa döwletinde Polşaň territoriýasynda diýýär, eger ne daý boh bir zat aýtsaňyz diýýär, bir zat aýtsaňyz diýýär Türkmenistan režimine garşy öldürderin diýýär. Şu öldürderin diýen sözüniňem aýtýan bir tonyna garaň watandaşlar. Bir datowo ýarysyny aýtýada bul Bilmedim bu Gurbanguly Berdimuhamedow sebäbi men o bir million dollary beren ýaly muňa bilem ýok. Şuny aýdyp bir ýarysyny aýtýar-da, şuny ýaly patriotiçeski aýtýar. Garaň watandaşlar, patriotiçeski döwletimize-de, patriotiçeski režime garaň indi. Polşanyň territoriýasynda, Polşanyň territoriýasynda döwlete, döwlete, hökümede, watana zat diýip meň töweregimde dagy zat diýip dagy gabat geläýmäň, öldürderin oglanlar. Men size aýdaýyn, iň soň gürrüň aýdaýyn. Diňlediňizmi watandaşlar? Öldürderin! Öldürderin! diýýär. Bu absurd. Polny absurd. Aýtýan sözleri, edýän işleri, bu polýubomu bulagyň çäresi görülýär. Şunuň ýaly kanuny bozmaň watandaşlar. Siz daşary ýurtda, daş, daşary ýurtda bolup, eý watandaşlar, daşary ýurtda bolup neujeli bir biriňize kömek edip bileňiz ýoklar? Daşary ýurtda, bir ýurtda, bir döwletde ýaşap, ýanyňda bir türkmen biri bolsa ýa gel kömek edeýin deý, sen gelseň, türkmen režimine brat diýseň, men öldürderin diýme, kömek ederin deý. Bir, bir gruply bolup bolan ýokma, bir 5 5-7 million halkymyz bar. Bir drujny bolup bir-birimizi söýüp bilemiz ýokma. Bu oglanyň ýene bir nemesi bar. Bu oglanjygymyz biziň arabasy ýok wyşybalymyz. Näme diýe? Meniň ýanymda diýe, ne tolko geplemäň bir jigim barada. Agzamaňam diýe, gözüňize getiriň. Agzamaňam diýýä, Nurum Nura aýtýa, agzama meň ýanymda agzama diýýä. Garaň, diňläň muny watandaşlar. Oň ýala meseleler meň ýanymda agzalmasyn. Meň bar ýerimde-de. Internetde kimiň kimdigi bellidir. Seň ýanyňda aýtmak bolanok-a, sen

Bilşimiz ýaly, şol oglan Polşada ýaşaýar, dogrumy? Indi Polşada ýaşany üçin Polşa hökümeti muny haýsy e, maddalar boýunça jenaýat işi gozgap bilýärler bu oglana? Geliň garalyň şoňa. Indi iki madda deň gelýär muňa. Iki sany statiýa deň gelýär. Men orusça okaýyn, soň yzyndan size türkmençe e, perewodny ederin. Statiýa 119 diýýär.

Bu näme diýmek? Eger diýe siz diýe haýbat atsaňyz diýe, nämäň esasynda haýbat atsaňyz, şonuň e, raýatlygy boýunça, etniki gelip çykyşy boýunça, şonuň dini boýunça we şonuň syýasy garaýşy boýunça diýe. We şoňa şonuň bir di, bir dinsiz bolany üçin hem diýe, bir dine deň gelmedigi üçin hem haýbat atsaňyz diýe. Şoň üçin sizi diýe üç aýdan bäş ýyla çenli türme tussagna edip bolýar diýe. Türmä basyp bolýar diýe. Indi bunuň içine näme deň gelýär? Politiçeskiý diýen söz deň gelýär, syýasy. Syýasy garaýyş deň däl, syýasy garaýyşa deň gelýär. Şo biziň watandaşlarymyz diýe. Men biz diýe türkmen hökümetini halamyz ýok diýe. Şo türkmen hökümetini halamadyňyz üçin diýe men öldürerin sizi diýe.

E, hem publiçny diye adamlary şoňa çagyryş etseňiz şony ýaly etmeli diýip diye şo şu çäre görmeli şuny adamlara e, din tarapdan politiki tarapdan syýasy tarapdan garaýşy deň gelmedik adamlara çäre görmeli diýip siz çagyryş etseňiz diye şolara da biz jenaýat işini gozgamaly diýip aýtýar göz öňüňize getiriň watandaşlar indi ikinji madda haýsy madda ikinji madda diýip aýdyp geçdim ikinji madda deň gelýär ikinji madda bul

Libo lişeniýem swobody na srok do dwuh let. Indi bu minimum men ýurist däl, ýöne minimum iki sany statýany bozýar bu watandaşlar. Iki sany jenaýat, iki sany statýa boýunça muňa jenaýat işini gozgap bolýar. Ine belkem bu deport hem bolmagy mümkin watandaşlar Türkmenistanyň içine, e, iz, e, Türkmenistana iza deport bolmagy mümkin sebäbi bularyň hemişe-de bir zady bar watandaşlar. E, Eger sen bir statusda ýerleşýän bolsaň, o statusyňam saňa postoýannoý prožiwaniýe bermeýän bolsa, rugsat, wremennoý prožiwaniýe, ýagny turist ýa sen raboçiý wiza, student, bular lokalnyý zakon boýunça, şo ýurduň zakony boýunça saňa jenaýat işi gozgap, e, seni jerime bermän eken bular çalyşmaýarlar. Bular deportyň öňüne düşýär. Bular tiz wagtdan deport edip ýok edip goýberjek bolýar şu adamy. To ýest şularyň içki wnutrnny protokollary bar. Bular tizräk deport edip wydwareniýe diýýärler, wydwarýat edip goýýarlar, yzyna iberýärler Türkmenistanyň içine, ýurduň içine we şo ýerde eýýäm näme bolmalysyny ýöne ýazýarlar, pometka etýärler, şuny şuny şuny jenaýat iş edildi, şuny şuny ýaly nemeleri, zakonlary geçdi diýip, şuň esasynda biz muny deport etýäs diýip Türkmenistana bir kiçijik Neme fukaly şerip iberýärler watandaşlar. Şonam bilmeňiz e, mecburdyrsyn hemmäňize. Indi men näme diýjek bolýan watandaşlar? E, raýat aktiwistlerimiz kim? Hökümete garşy, hökümete garşy. Ýene bir zat gaýtalap aýtýan, hökümete garşy. Türkmenistana garşy däl, halka garşy däl, hökümete garşy. Gepleýänlere garşy çykanyňyzda Biz siziň bizi tankyt etmegiňizi halaýas. Geliň tankyt ediň. Bizi ediň tankyt. Geliň ediň logişki tankyt. Logişki nemeleri beriň. Näme täle? Atwetlerimiz, atwet beriň logişki, jogap beriň. Biziň berýän, edýän şikaýatlarymyza logişki jogap beriň. Şu şu ýeten ýok. Näme üçin ýeten ýok? Bizde bar-a, sebäbi şu şu şu diýip. Ýöne öldürderin, geplemäň, gepletmerin. Hawa, ýanymda agzamaňam, taparyn, ol-bul on ýaly sözleri aýtmaň, watandaşlar, aýtmaň! Sebäbi siz pikir etýänsiňiz belkem, siz şeýdip edip üstümize hüjüm edip, aktiwistlere garşy hüjüm edip, siz belkem siz halanýansyňyz Türkmenistanyň režimi boýunça şeýle pikir etýänsiňiz belkem, ýöne Beýle däl watandaşlar. Siz bir zady ýatda saklaň. Bu diktator režimi sizi birinji iýer watandaşlar. Duz sepmän iýer özem. Duz sepmän syroý ýuwudyp goýberer. Kim özüni şuny alyp barýan bolsa, duz sepmän syroý ýuwudyp goýberýär sizi. Göni ýok etýär sizi watandaşlar. Men aýdyp goýaýyn size. Swoýih w perwuu oçered diýilýär. Sebäbi siz otkryty şaýat. Siz gelip goldap şolaryň daşy siz gelip biziň efirlere normalny şu Türkmenistan režimini goldap çykyş edip bilmän Türkmenistan režimini diktatorlygyny suda edip gitýäňiz özüňiz. Özüňiz suda edip gitýäňiz. Siz hemem jenaýat işini hem jenaýat işini hem edip git prawnaruşeniýa jenaýat hem edip gitýäňiz watandaşlar efirimize gelip. Şonuň üçin etmäň şony. Geliň gepleşiň. Konstruktiw dialog edeliň, gepleşeliň, bir temany gozgalyň. Siz öz argumentlaryňyzy beriň, biz öz argumentimizi bereýin. Şul demokratik opştwo diýilýär. Opştwo diýilýär. Tapalyň bir bir aragatnaşyk düzeliň, şun ýaly bir gepleşip. Belkem, gyradan diňläp oturan adamlar eýýäm astoýboşdan ikä bölünip başlaýar. Eger siziň argumentiňiz güýçli bolsa siz tarapa geçýär, biziň argumentimiz güýçli bolsa biz tarapa geçýär. Belkem, neýtralkada duranlaram bardyr belkem. Onam bilemiji ýok. Näme üçin men muny aýtýan? Sebäbi mundan öňem bir şuny ýaly bir personaž bardy watandaşlar. Ady Maksat Turkeniýa diýip bir lakam bar adam bardy. Bulam edil şuny ýaly watandaşlar, şunuň kopiýasy. Öldürerin diýe, siziň ejeňizem, bajyňyzam, hemmäňizem palan palan ederin diýip bir konkret agressiwny bir oglanlaryň biridi. Bize garşy gaty köp çykyş etýärdi, bize aktiwistlere garşy. Uruşjak, daway toçka naznaçaç edip, duşaly, uruşaly, ol bul diýip düşündiňiz.

Aý ýene iň soňky gezek aýtýan-a, ejeň tiken arkamdan gürlänimizden, Akja Üstümäkler, Nurmuhammet Annaýew, Eziz Mämmedow, Farhat Imamkulyýew boş-boş gürläp ýörenimizden, ejeň tikeýinler, nomerim belli, oturan işläp ýören ýerim belli, ejeň tikeýin geliň ýüzme-ýüz. Ejeňiz tiker gelmeseňiz. Beýiň oturan ýer. Ejeň amyndan gaçýaňyzmy? Ejeňize sögünip dur. Ejeňizdiki namys diýilýän zat barmy sizde? Diňlediňizmi watandaşlar näme boldy bul bilen? Näme boldy şul oglan bilen? Deport boldy Türkmenistana wsýo. Deport boldy. Deportasiýa Türkmenistanda. Men aýdyp geçdim size. Siz bize garşy jenaýat jena e, konstitusiýany bozup bize garşy çykyş etseňiz, Režimiň özi size iýýä. Özi iýýä size. Haçan siz bu şu režimi režimi goldap režimi goldap bilmän aňkowly režimi goldap bize garşy hüjüm etýäňizler-ä? Kanun arkaly däl, kanuny bozup hüjüm etýäňizler-ä öldürerin zatbat diýip. Siz aýlap görüň kelläňizde bir şaryklaryňyzy aýlap görüň. Siz gördüňizmi durmuşyňyzda bir sany ofisialny Türkmenistanyň predstawiteli? Türkmenistan režimini boýun egip, söýüp, Türkmenistanyň prezidentine w kawyçkah, şo režime gulluk edip gelýän adam, çinownigiň aktiwistlere ýa Türkmenistan hökümetine garşy gepleýän adamlaryna garşy öldürerin diýen sözüni eşitdiňizmi? Eşitdiňizmi? Siz kime meňzejek bolýaňyz? Siz eşitdiňizmi şonýa söz? Eşitdiňiz ýok. Za kulisýam, eto wsýo za kulisýam. Nemäň nemäň arkasynda edilýär, zanaweskaň arkasynda edilýär o zat. Açyk aýtmaýar bular. Bir aňkawlar kelläňizi işlediňler on ýaly gelip bize öldürerin, basaryn, ýenjerin, pyçaklaryn diýip aýdanyňyzdan öň bir kelläňizi işlediňä watandaşlar. Geliň gepleşeliň konstruktiwny bir dialog edeliň. Hemişede bizi razy şon ýaly. Biziň efirlerimiz hemişe şon ýaly TikTok efirlerine girseňizem şon ýaly. Konstruktiwny dialoga biz şat. Biz alýasam, size demokratiki platforma Biz mýutam etmeýäs berýäs gepläberiň arkaýyn aýdyň öz argumentlaryňyzy biz size berýäs soň ortalygy bozman uruşman bolýa sen özüňkide gal ýa men özümkide galan ýa men seň bilen razy ýa sen meň bilen razy bolup biz bir gitmeli aýrylyp gitmeli şonýaly şonýaly formatda etmeli biz gepleşigi. Etmäň şony watandaşlar ine mysal görkezdim size. Munuň ýaly mysallar kändir kim režimiň arkasynda durup aý beý beý özüne zat durup režim meni goldar aeroporda gelende aplodisment edip maňa zat ýazyp haly ýazyp sen malades çotky aktiwistler ýeňişdiň diýip haly ýazyp gül berip owo gelenden agzyna elden palow sokup onýaly zat ýok o türkmenistanyň içinde onýaly sizi iýýändir birinji oçer Şun ýaly özüňizi glupy, tupoý ýaly alyp barsaňyz şun ýaly özüňizi. Edil şun ýaly alyp barsaňyz özüňizi sizi birinji iýendir Türkmenistan režimi. Gramotny boluňlar. I ýene bir goşjak poslednýe zadym näme üçin men şu temany gozgap gelýän sebäbi ýene bir delil Türkmenistanyň režimi asta ýuwaşdan öz köklerini Ýewropa goýberýär diýdim-ä. Maňa gelýän maglumat boýunça watandaşlar Ýewropa döwletinde birnäçe watandaşlarymyz, ýagny aktiwistlerimiz kim kim Türkmenistan Türkmenistana dönük gelip bilmeýän aktiwistlerimiz gaçybaltalyga tabşyranda, interwýu ýa öz suduna baranda şo ýerde özüne perewodçik ýagny tejribeçi özüne nanimasiýa edende alanda perewodçik tutup pul berip perewodçik tutanda watandaşlar Şol perewodçikleriň köpüsi türkmen eken. Şol perewodçikleriň köpüsi türkmen, s türkmenskogo na angliskiý ýa türkmençeden polskä ötürip berýän ekeni. Biziň köp türkmenlerimiz şo Polşa baryp, eger gaçybatlyga tabşyranda, köpüsi rus dilinem bilen ýok, türkmençe bilýär diňe, şoň türkmençeden polskä perewod etmeli ýa türkmençeden nemetskä perewod etmeli, türkmençeden başga dillere, fransuz fransuskiý dile perewod etmeli. Köp türkmenlerimiz şo ýerde perewodçik bolup işleýän türkmenlerimiz, okazowaýtsa, Gelýän maglumat boýunça watandaşlar Türkmenistan hökümeti işleýär ekeni. Türkmenistanyň hökümetine işleýän ekeni. Siziň hem keýsiňizi alyp perewod edende, siziň interwýuňyzda ýa suduňyzda oturanda, perewod edip oturanda siziň keýsiňizi izuçat edip, siziň beren hemme maglumatlaryňyzy Türkmenistana geçirýär ekeni watandaşlar. Men şonuň üçin aýdyp otyryn, habardar boluň. Berjek rekomendasiýam edip bilseňiz birinji rekomendasiýa lokalny dilini öwreniň nirä barsaň şo ýurduň dilini öwreniň ýaltanmaň ýaltanmaň şo sfera girip gidip şol şo atmosfera girip gepleşiň öwreniň dil öwreniň günde şol nirä barsaň şo dilini öwreniň eger şo baran ýurduňyzyň dili gyn bolsa gaty gyn bolsa Haça by minimum iňlis dilini öwreniň. Iňlis dilini öwreniň watandaşlar. Sebäbi Ýewropanyň köp döwletinde şo gaçybatalga berýän ofisleriniň içinde ofiserler iňlis dilini bilýär. Şu iňlisçe haça by gepleşiňler, ştoby araňyzda hiç kim bolmasyn, şo perewodçik bolmasyn. Özüňizi goraň. Özüňizi goraň şöýdip edip. Sebäbi olar maglumatyňyzy alyp aňyra ötürýändir watandaşlar. Habardar boluň. Bular bularyň edýän işleri gaty çuňňurdyr Ýewropanyň içinde häzir. Habardar boluň, özüňizi goraň we ýene bir zat aýdyp otyn. Dili öwreniň. Şo lokal dili öwreniň. Şo lokal dilde geçiň. Interwýu, sud bolsun hemmesini lokal dilde geçiň. Şonda siziň araňyzda hiç kim bolmaz, sebäbi ofiser hiç haçanam Türkmenistanyň hökümetiniň işgäri bolup bilmeýär. Sudýa-da hiç haçan Türkmenistanyň hökümetiniň işgäri bolup bilmeýär. Kim bolup bilýär? Kakoýto lewoý perewodçik. Lewoý interpreter, to ýest, şo perewodçik siziň ýanyňyza gelip, keýsiňizi uçet edip, diňläp, size garşy hem hüjüm edip, siziň işiňizi bilip, Bilem ýok näme edip bilýä men olaryň mehanizmlerinam poka şto bilem ýok olar siziň maglumatyňyzy bilse näme diýip bilýä näme edip bilýä ýöne haçab öz maglumatyňyzy konfidensialny saklamak üçin türkmenistana geçirmezlik üçin şo türkmen hökümeti bilmezlik üçin lýuboý danyňyzy siz hökmany suratda bez posrednika geçirjek boluň öz interwýuňyzy. edip bolan ýagdaýynda maksimum şol maňa meniň size berjek maslahatym şo ýewropadaky ýaşaýan hemme biziň aktiwistlerimize gaçyp otga tabşyrýan raýatlarymyza şol maslahat size watandaşlar özüňizi goraň kanuny bozmaň bize ýan pozno sagat bir bolup barýa şonuň üçin näme diýeýin Nesip bolsa bir gün biz diktaturany ýeňeris we demokratiýany gazanarys, demokratiýany ýurduň içinde şu gün bir ýyldan soň getirip bilmesegem bir aýda iki ýyldan ýa bäş ýyldan soň getirip bilmesegem demokratiýany ýurduň içine demokratiýanyň gelmegine garaşmaň hatýa by siz özüňiziň kelläňiziň içinde şu demokratiýany dörediň birinji etap şol birinji etap şoňa dörediň